Bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýylda dälileriň arasynda Akylly bolmak atly derňew geçirildi. Bu derňewden soň psiholog we psihiatrlara bolan garaýyş hiç öňküsi ýaly bolmady, olara bolan garaýyş düýbünden üýtgedi. Rosenhan diýip atlandyrylýan bu derňew Dawid Rosenhan tarapyndan alnyp baryldy we taryhdaky iň haýran galdyryjy derňewleriň biri diýip hem hasap edilýär. Rosenhanyň bu iş etmegindäki asyl maksady akyl taýdan näsag bolan birini Hakykatdanam bilip bolarmy? Meselem, şizofreniýa bolan bir adamy nädip bilip bolar? Ýa-da başga bir akyl ýetmezçiligi bolan bir adamy psihologlar nädip bilýärler diýen soragana jogap tapmakdy. Çünki Rosenhan akyl näsazlyklary bolan adamlara diagnoz goýlanda ýalňyş usullar ulanylýandygyny we bu usullaryň bilim bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny aýdýardy. Derňewiň nähili alnyp barlandygyna gelsek, Sekiz sany adam her hili üýtgeşik sesleri eşitýändigini aýdyp, akyl hassahanasyna ýüz tutýarlar. Bu sekiz adamyň içinde üç psiholog, bir çaga lukmany, bir psihiatr, bir suratkeş, biram öý hojalykçy aýal bardy. Hatda hut Rosen hanyň özi hem hassa bolup ýüz tutan bu sekiz adamyň içindedi. Bularyň hiç biriniň akyl ýetmezçiligi ýaly bir keselleri ýokdy, ýagny üýtgeşik bir ses eşitmeýärdiler. Emma hassahana kabul edilmekleri üçin ýalan sözleýärler. Eger-de kabul edilen ýagdaýlarynda bolsa, adaty bir adam ýaly hereket etdirmeklerini dowam etdirjekdiler. Bu-da derňewiň bir bölegidi. Ine, edil şu ýerde-de işler bulaşyp başlaýar. Lukmanlar bu sekiz adamy akyl taýdan näsag diýip hassahana alýarlar. Hassahana giren ilkinji günlerinden başlap, bular indi özleriniň gowulaşandygyny we hiç hili sesler eşitmeýändiklerini aýdýarlar. Emma bulary hassahanadan çykarmaýarlar. Şol wagt Rosen han hem bu zatlaryň bir derňew üçin edilýändigini aýtmaýar we işiň nirege çenli gidip biljekdigini bilmek isleýär. Soň-soňlar bularyň hemmesi hem hassahanadan çykarylýar. Iň az galan ýedi gün, iň köp galan bolsa elli iki gün hassahanada ýatmaly bolýar. Ýagny hiç hili keseli bolmaýan bir adam elli iki gün dälilere berilýän güýçli dermanlardan ulanmaly bolýar. Hatda käbirleri hassahanadan çykmak üçin özleriniň dälidigini we akyl taýdan ýetmezçiliginiň bardygyny boýnuna almaga mejbur bolýarlar. Ýöne derňew bu ýerde-de gutaranok we işler gitdigiçe-de bulaşmana başlaýar. Bu akyl taýdan näsag diýlen adamlaryň hemmesine diagnoz goýulýar. Hassalar, esasanam, boşluk sözüni eşidýändiklerini aýdýarlar. Rosen han bu sözi ýörite saýlaýar, çünki psihologiýada bar bolan krizisi görkezýär diýip düşünýärdiler. we doktorlar sekiz kişiniň ýedisine şizofreniýa we bir kişä-de bolsa maniki-depressiw psihoz diagnozy goýýarlar. Hiç bir kesel bolmaýan adamlar birden özleriniň şizofreniýadygyny öwrenýärler. Birnäçe wagt geçenden soň doktorlar hassalaryň hassahanadan gitmegine rugsat berýärler, ýöne ýene-de muňa ynananoklar. Hemme hassalaryň sagalandygyny däl-de, özleriniň keselleriniň gowulaşyp başlandygyny aýdyp ugratýarlar. Rosenhan-da bu ugurdan ýola çykyp, akyl problemasy bolan hassalaryň hiç haçan doly bir şekilde sagalmajaklarynyň netijesine barýar. Çünki bir hassa onuň gowulaşyp başlandygyny ýa-da onuň keseliniň biraz-da bolsa bardygyny aýtsaňyz, ol hassanyň doly bir şekilde sagalmajagy netijesine gelýär. Biraz öň hem aýdyşymyz ýaly, mysal üçin, rak keselini ýeňen bir hassa onuň hassalygynyň biraz hem bolsa bardygyny we doktorlar tarapyndan kontrol edilýändigini aýdyp ugratmarsyňyz. Geçdi bolsun, keseliňizden gutuldyňyz diýip ugradarsyňyz. Ýagny bu sistema görä bolsa, bir sapar akyl hassalygy geçiren bolsaňyz, ondan sagalmagyňyz kän bir mümkin görnenok. Rosen han bu işiň birinji netijelerini köpçülik bile paýlaşandan soň ortalyk bulaşdy. Rosen hanyň bir ýalançydygyny we bilgiçligiň sistemany bozjak bolýandygyny aýdanlar bardy. Ýöne diňe bular bilen hem ýetinmediler. Ýurduň çar tarapyndan psiholog we psihiatrik klinikalary Rosenhana garşy çykdylar. Özleriniň keseli bolmaýan birini derrew tanajykdyklaryny we bu ýalana asla ynanmaýandyklaryny aýtdylar. Hatda bir hassahana Rosenhan bilen gürleşip, öňünden duýdurman öz hassahanalaryna keselli däl hassalary ugratmaklaryny talap etdiler. Olary gören wagtlary olaryň hassa bolup-bolmadygyny biljekdiklerini aýtdylar. beýleki hassahanalarda bolan wakalaryň izonirlenen bir ýagdaýdygyny we beýle wakalaryň öz hassahanalarynda asla bolmajakdygyny aýtdylar. Rosenhan bolsa bu teklibi kabul edýär, olara öňünden habar bermän hassalar ugratjakdygyny aýdýar. Şondan soň üç aý boýunça hassahananyň işgärleri hassahana ýatan bir ýüz togsan üç hassanyň kyrk biriniň hassa däldiklerini, hassadyklaryndan şübhelenendiklerini we on dokuz kişiniň bolsa düýbünden hassa däldiklerini köpçülige duýdurdylar. Ýöne berk duruň. Bu duýduryşdan soň Rosen han hem bir açyklama ýapyp, ol hassahana hiç hili hassa ugratmadygyny aýdýar. Ýagny gowy ýagdaýdadyr diýip pikir edilen bu hassalaryň hemmesi çyndanam hassady. Bu ýagdaýdan soň hemme psihiatrlar we psihologlar boýun bolmaga mejbur bolýarlar. Rosen han bolsa şulary aýtdy. Psihiatrik hassahanalarda akylly bilen akyl hassasyny tapawutlandyryp bilmeýändigimiz aýdyň görünýär. Akly ýerindedigi düşünilen on dokuz kişä näme etmeli? Bu netijä baran doktorlara nädip ynanmaly? Muny asla bilip bilmeris. Ýöne ortada bir hakykat bar. Bular ýaly örän möhüm meselelerde ýalňyşan bir sistema ynanyp bilmeris. Bu wakadan soň ýüze çykan hakykatlar hem diýseň geň galdyryjy. Başdaky doktorlara ýalan sözläp hassahana giren sekiz kişi ýadyňyza düşýärmi? Ine, bu kişiler bilen bolan gürrüňdeşlikde aýdan zatlary hemme kişini geň galdyrdy. Özleriniň hassahanada ýatan wagtlary hakyky hassalar bu kişileriň hassa däldigini duýupdylar. Şol wagtlar bir ýüz segsen sekiz hassanyň otuz bäşi bularyň ýanyna gelip gönden-göni şular aýdypdylar. Sen däli däl, sen doktor bolmaly, ýa-da žurnalist. Biziň aramyza girdiňiz we bizi kontrol edýäňiz. Ýagny belli doktorlar akyl hassasy bolan bilen bolmaýany tapawutlandyryp bilmeýärkä, muny hassalar tapawutlandyryp bilipdirler. Gysgaça aýtsak, Rosenhan eksperimendi psihiatrik dünýäsinde galyjy bir yz goýdy. we bu meseleden soň psihiatrik hassahanalarda düýbünden üýtgeşmeler bolup geçdi. O wagta çenli bir hassanyň doly sagalmagynyň mümkin däldigini ynanýardylar we hassahanadan ugratmaklar hem örän kyndy. Meniň pikirimçe bu eksperimendiň geň ýeri de şudy, keselli däl sag adamlaryň akyl hassasy hökmünde görülmegi bize birnäçe adamlara ýalňyş diagnoz goýandyklarynyň habaryny berýär. Birine ýalňyşlyk bilen akyl taýdan näsag diýilmegini pikir edip görüň we beýle diýlenden soň biziň jemgyýetde hem nähili garalýandygyny özüňiz hem bilýänsiňiz. Ýa-da diňe şular ýalak pikir edip görüň, sizde ýokdugyna garamazdan size rak diagnoz goýsalar we mundan soň onuň bilen ýaşamaga mejbur bolsaňyz, nähili duýgulary başdan geçirerdiňiz?